Helo a chroeso i'r sawl ohonoch chi sydd wedi dod i wylio ac i wrando ar y sesiwn hon. Os ydych chi'n ymuno'n fyw neu yn dal i fyny, dwi'n gobeithio wnaewch chi fwynhau Chydig bach o'r arlwy dwi wedi baratoi i chi ar gyfer yr hanner awr nesa 'ma. Ag i'r rheiny ohonoch chi, y mwyafrif llethol ohonoch chi dwi'n dychmygu, sydd ddim yn fy adnabod i, f'enw i 'di Cai Fôn, dwi'n ugian, dwi'n dod, dwi'n dod o Fangor, a dwi'n fyfyriwr yn fy ail flwyddyn yn astudio'r Gymraeg a Hanes yn y coleg yma ym Mangor. Mae canu gwerin wedi bod ac yn parhau i chwarae rhan bwysig iawn, iawn yn fy mywyd i. Ges i magu yn amlwg ar aelwyd Gymreig eisteddfodol ac wedi canu gwerin wrth steddfota ledled Cymru ers mod i'n ddim o beth. A dwi wedi bod yn ddigon ffodus i brofi chydig bach o lwyddiant ar y ffordd hefyd. Nes i ennill gwobr goffa J Lloyd Williams, sylfaenydd y Gymdeithas Alawon Gwerin wrth gwrs, ddwy flynedd yn ôl yng Nghaerdydd. A chyn i mi fynd unrhyw bellach, a chyn i mi anghofio, yy, hoffwn i ddiolch o waelod calon i Rhiannon Ifans ac i'r Gymdeithas Alawon Gwerin am y gwahoddiad ac am y cyfle yma i gymryd un o'i sesiynau yn Eisteddfod Amgen. Leni! A dros yr hanner awr nesa 'ma felly mi fyddai'n canu rhai o fy hoff ganeuon gwerin dwi wedi canu ar hyd y blynyddoedd. Rhai'n gyfarwydd, rhai falla'n fwy anghyfarwydd, ond dwi'n gobeithio newch chi fwynhau be bynnag. Felly beth am ddechra arni? gyda'r gân gynta' 'ma. Ma' 'na fri mawr gynnon ni'r Cymry, yn does, o ganu am ryfeddodau, ma' 'na fynd mawr ar benillion rhyfeddodau, nifer ohonyn nhw'n gysylltiedig â gwahanol alawon, ac ma'r gân werin gynta' 'ma dwi am 'i chanu i chi yn perthyn i'r teulu hwnnw.

Awn ni rŵan gyda'r gân nesa 'ma. Os edrychwch chi'n ddigon manwl ar ein traddodiad gwerin, fe sylwch chi fod llawer o'n caneuon gwerin ni yn be da ni'n galw'r moddau, mae gennych chi'r modd eolaidd a'r modd Dorïaidd er, er enghraifft, a mae'r gân nesa yn un ohonyn nhw. Cân serch ydy hi, lliw'r heulwen. ac mae hi yn berl. Ond tybed os na elfen o siom ynddi hefyd? Na'i adal i chi benderfynu.

A chan serch arall sgin i i chi nesa. Cân hefyd sydd yn amlwg yn syrthio'n drwm o dan ddylanwad yr hen benillion fel o'dd Lliw'r Heulwen. Ac mae'r alawerin hon yn perthyn i deulu niferus Clychau Rhiwabon, hen fesur y mae nifer o'n hen garolau plygain a'n hen baledi mwyaf adnabyddus ni yn seiliedig arni. Ond efallai bod hon yn llai adnabyddus i chi. Wel, bachgen ifanc ydwyf. Wel, bachgen ifanc ydwyf,

Yr hyn sy'n eich taro chi gyda llawer o'r caneuon gwerin 'ma ydi'r gwerth llenyddol sy'n aml yn perthyn i rai ohonyn nhw. Gwaith prydyddion crefftus, yn fy marn i, ydi llawer iawn ohonyn nhw. A gallwch chi'n sicr ddeud yr un fath am y gân nesa', cân serch arall, 'Cariad Cyntaf', un o'r

Seren siw, clywd i'r claf. A ni cariad gyntaf, dydy hi'n berl arall. Reit, da ni wedi cael tair can serch amrywiol iawn, dwi'n siŵr sa chi'n cytuno. Ond i gyfeiriad cwbl wahanol eto awn ni rŵan gyda'r gân nesa 'ma. Deialog ydi hi rhwng merch ifanc a hen ŵr. A na'i adal i chi benderfynu pa mor fwyn ydi'r hen ŵr mewn gwirionedd.

Dipyn o ges di'r hen ŵr de. Da dio. Ac mae'r gan nesa gen i'n un ddoniol hefyd. Mae hi'n perthyn i'r math arall hwnnw o ganu poblogaidd, canu adloniannol, canu doniol sydd gynnon ni yng Nghymru, y canu llofft stabal. Felly dyma hi, Lleuwen Landeg.

Hynny. Wel, da ni bron di dod i'r diwedd. Gynion, dwy gan sy'n gyni ar ôl i chi. A mae'r gan nesaf mae'n nesaf yma yn mynd i fod yn rhywbeth chydig bach yn wahanol. Dwi'n mynd i gael cwmni Sioned Webb. ar y delyn fach a Dwina yn mynd i ganu ei threfniant arbennig hi o Ffarwel i Aberystwyth, cân sy'n adrodd am hanes torcalon llongwr sy'n ffarwelio â bro ei febyd ac hefyd efo'i gariad wedi iddi hi ddod â'u perthynas nhw i ben.

Wel, da ni wedi dod i'r diwedd gyn i ofn, ond hoffwn i ddiolch unwaith eto cyn cloi i Rhiannon ac i'r Gymdeithas am y cyfle i gymryd y sesiwn yma. Dwi wedi mwynhau, dwi'n gobeithio bod chitha adra hefyd Ac os ydach chi wedi bod yn ddigon selog ac wedi cyrraedd y diwedd ac wedi aros tan y diwedd un, dwi'n gwerthfawrogi'n fawr ac wedi mwynhau eich cwmni yn arw. Da ni wedi teithio Cymru ben baladr yn ystod yr hanner awr ddwytha ma, ond da ni'n dod yn ôl i Fangor ar gyfer y gân ola. Dwi'n amlwg yn dod at y traddodiad gwerin, yr hen ganeuon gwerin 'ma o safbwynt modern iawn, ac o'n i'n meddwl baswn i'n cael cân werin fodern i gau pen y mwdwl yn daclus ar fy rhaglen. Gafodd y gân hon i chasglu a'i nodi fel rhan o ffrwyth ymchwil ddiben draw Mereid a Phyllis. Ond Stephen Rees o Adran Gerdd y Coleg yma ym Mangor ddaeth â hi yn ôl i glyw'r cyhoedd fel petai wedi iddo fo ddod o hyd iddi yn yr Amgueddfa Werin yn Sain Ffagan. Ac yma hi, coeliwch neu beidio, yn dipyn o hit ymhlith myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor. Sam ond gofyn i chi ofyn i'r rheini oedd yn bresennol yn yr Eisteddfod Ryngolegol yn Aberystwyth gafodd ei chynnal chydig ddyddiau cyn i ni gyd orfod ynysu wrth gwrs. Ond dwi'n gobeithio wnewch chi fwynhau y gân ola 'ma. Dwi'n gobeithio eto eich bod chi wedi mwynhau y sesiwn. A ia, y gân ola 'ma felly. Pwy sydd isio papur newydd yw henw hi, ac mae hi yn anfarwol. A dwi'n gobeithio erbyn diwedd y gân y byddwn ni wedi